Yoo abusuafoɔ mema wakɔ a baba social media IGP show so aah na awɔtwe foforɔ nso so ɛna yɛsi mu yi social media IGP da biara meka kyerɛ sɛ nkrani bɛka kyerɛ sɛ ekome na broni aka kyerɛ sɛ no size na kan kasa nso aka kyerɛ sɛ m'anim ne m'akyi obiara ni hɔ Social media IGP, Yɛwura nnawɔtwe foforɔ yi mu deɛ, na kyerɛ sɛ nsɛm no, deɛ atwa gu ne deɛ ɛrekɔ so wɔ social ne ne media no so no na na magye akonnwa a medi ho kyea me na mede ato wo wɔ baabi a wowɔ. Na nnawɔtwe a yɛrehyɛ aseɛ yi, hwan na yɛde no rehyɛ aseɛ? Yɛde Awuraa Letitia Nana Amamah Brown, ae, Nana Amamah Brown. Ma menkae wo sɛ seesei Nana Amamah Brown Agyeman no Yɛyi afiri hɔ na bi wo werɛ fi na wadeɛ na wɔgyae yɛ no anaa wadeɛ na aku no aha nti sɛsiaa no yɛfrɛ no Nana Amama Brown anaa Awura Letitia na sɛsiaa deɛ ababaa wei wɔgye menaa yie wɔgye ne din wɔ Ghana ha adeɛ kye ne yɛante ne ho asɛm deɛ a na kyerɛ sɛ Ghana yɛanda adeɛ daa ne da adeɛ bɛkye biara no Awura Letitia anaa Nana Amama Brown yi wɔde bibi foforɔ ɛbɛbom. Na wura Letitia anaa wura Letitia anaa nana mama brown ɛkɔ yɛɛ n'ano yi baeɛ yɛ Ghanafoɔ ɛka wɔn nka nwie yɛ yi ɛna wɔde ne wura face akɔtena social media tiktok ɔfa bae ahan tiktok deɛ mefrɛ no agyemu gyee me Ɔkarii ne prɛsɛ nyinaa na ɔkɔtwee Kamna sii n'anim. E Na mena nana ama ma abena twee Kamna sii n'anim nti na ne ne ne ne ne Kamna mines foɔ no ne n'akyidifoɔ ne producers foɔ no na wɔn wae. Wɔwura ne ti sɛ wɔhyɛ ahwehwɛ mu. Na sɛ wɔanhyɛ ahwehwɛ mu koraa sɛ Kamna no hwɛ ma ɔhunu w'anim. Nsɛm a kyerɛ sɛ Ghanafoɔ de abɛto dwa wɔ ne live TikTok live yi akyi Ghanafoɔ de abɛto dwa deɛ, ɔdɔfoɔ ɛsɛ w'ani ɛnsa wo ka kyerɛ IGP ɛnyɛ me na meka. Ghanafoɔ binom sɛ Nana Ama Maa Brown ɛde ne werɛ face aba TikTok live, ɛti wɔn huu Nana Ama Maa Brown werɛ face no, wɔn gyedi sɛ ɛno nti ɛna Maa Maxwell ɛgyaa no awadeɛ. Mempɛ sɛ mɛka atuatua wɔn aso. Yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ne TikTok live no a wɔyɛeɛ no bi mmra. Meyɛ ba a, IGP, mabɛka ho asɛm. Eii nana ama me mma dɔɔso
me meyɛ hisense meyɛ ne nyinaa meyɛ fridge meyɛ tv meyɛ iron bobɔ ma me kettle microwave
video no ɛna mene nyinaa yɛakɔhwɛ aba no na video yɛ yɛkɔhwɛ bɛn na na nso ɔbɛn agye awura ne tihyɛ n'anim nyinaa fa ɛno na ghanafoɔ binom sɛ wɔn mo nte aseɛ sɛ maame from ne hair to ne tone ɛyɛ artificial Na wo a wagye artificial nneɛma to mu no, ɛna ne nso ɔbɛn yi deɛ wontumi nyɛ ho artificial anaa ne nso ɔbɛn deɛ yɛni artificial wɔ hɔ ɛneɛ Ghanafoɔ resa ne yie Ghanafoɔ ɛɛka na no na IGP ɛbɛtɔ ɔmo anim ɛna me nso mebisa na metena ase na metwere ho a IGP deɛ menim ne sɛ awura Letitia na nso ɔbɛn yi a ayɛ no yi ɛyɛ wɔ baa wɔasi soɔ na wɔpa wo ho na yɛde nanso ɔbɛn ne mpaho no asɛm no to nkyɛn koraa na ebinom nso asɛm a wɔka ne sɛ awura Leticia de ne wura feesi bae ɛna wɔn ahunu sɛ ne age no a wɔbɔ de maa Ghanafoɔ no ɔno ne kunu Maxwell no Maxwell Mensah no ɛyɛ football age ae so wɔn hwɛ ne face no deɛ a ɛne awura Leticia wɔnenam 60 years plus nanso wɔatwam mfie 60 Enti ɛno na yɛse obi nkum na akokɔ bɛdi akwa. Na Ghanafoɔ binom nso gye akonnwa tena ase na wɔn se ah na ɛneɛ masɔre wabrɛ. Sɛ Nana Ama face ni deɛ a ɛneɛ na body no sɛe na ɛteɛ. Enti saa na masɔre ɛresu na ɛnɛ wato akese asi Srem Queenfoɔ mmaa yi so yi. Na kyerɛ sɛ masɔre na ɛnim neɛ wɔrehunu ɛwɔ dan mu. Enti ne nyinaa ka ho na ɛmaa masɔre gyaa awura Leticia yi. Wei kyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan, na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn. Na me RGB, da biara meka sɛ metu mmire na makyerɛ sie. Ɔbaa a wɔyɛ ɔbaa a n'ani afi biara no nim sɛ ɛnyɛ me na meka. Deɛ Ghanafoɔ ɛreka sɛ ne nan nso ɔbɛn no ho asɛm no ɛna meka. Ɔbaa bi a ɔbɛnya nan nso ɔbɛn, wahu sɛ tuntumni ɛnya nan nso ɔbɛn da. Ɛyɛ ɔbaa a ɔyɛ kɔkɔɔ. Na kɔkɔɔ no nso so no yɛ ɔmu different. Ɔbaa a wasi soɔ na wɔpɔ ne ho, wɔ bi asraa ma atwe ne mogyaa. Ɛnɛ mmarima nyinaa ɛɛpo wɔn ho, po kraa kraa kraa no, wohwɛ wɔ bi a wapɔ ne ho ama na wadane te sɛ prako. Na awura ne ti hyia da biara meka sɛ wahu sɛ at the age from sixteen eighteen years going no na sɛ wohyɛ asra no asra no mpɔho no wohyɛ aseɛ ntam a ɛna ɛkɔ wie saa wo sɛ wohyɛ aseɛ ntam a ebia sika no ahokyerɛ nti wonnya sika ntɔ nku papa a ɛne wo wedeɛ no bɛgye nti saa po krɛkrɛkrɛ nom no a ɛfoɔ no Ɛno na wokɔ tete no wa mixe na kyerɛ sɛ wate na wode abɔde wo ho. Nka ɛne nnɛ yi a wohu sɛ yɛwɔ deɛ yɛde sra yɛ bɔde ɛne yɛwɔ deɛ yɛde sra yɛ anim. Na wosɔ no deɛ wonnya saa sika no nkɔnya w'anim deɛ ɛna wonkɔnya wo bɔde nso so deɛ. Eti wei kyerɛ sɛ nananom abra wɔresi so asaseɛ no na sika no nni hɔ. Kumawudi yɛhwɛ koraa fɛs no sika sɛn a na ɛwɔ mu. Enti ahyɛseɛ no na nneɛma nkɔ yie ɛma ma Abraham saa. Enti po krakrakra no ano ɔde pɔ ne wedeɛ no, ɛno ara na ɔde pɔ n'anim. Ɛna nnɛ, ama fafiri anto atan a, wadware no aba mu yi a, ɛnɛ nna nso ɔbɛn, ɔpɔɔ ne sika no nyinaa akyi no, nna nso ɔbɛn agye n'anim afa. Naama, ɛyɛ asɛm, bisa wo nuabaa wei na ɔsɛ me mentaa, medɔ wo. Wei nyɛ me na meka na neɛ Ghanafoɔ ɛreka na mebisaa sɛ, Aba, sika bebrebe yi a wode ayɛ w'ano ne wo mfunu yi nyinaa na nso abɛn no n'aduro nni hɔ anom anaa? Ɛnneɛ Ghanafoɔ asɛm baako a wɔse menka nkyerɛ wo ne sɛ, sɛ na nso abɛn no aduro nni hɔ anom biom deɛ a, wɔpa wo kyɛw. IGP, wɔde wɔn nsa ma ɔfa me so sɛ menka nkyerɛ wo na wodeɛ, medeɛ mekasa a wobɛtie. Next time no sɛ woba live anaa wobɛyɛ video a ɛmfa wo werɛ face ɛmma. Wo deɛ ɛntwoma no, make up no a da biara wotete fa w'anim no, ae tete bi fa w'anim na fa bra. Na wei na wode wode werɛ face no ba deɛ a wode hunahuna wɔn. Obi koraa yima so kyerɛ sɛ ne ba huu w'anim a na ɔkɔlapseeɛ. Ɛna akwadaa no kɔtɔ ɛkɔdaa hospital because of wura face no na ehunahuna no. Eti sɛ next time no sɛ wuntumi nyɛ artificial a na nso ɔbɛn no ho de a tete ntwoma ɛyɛ makeups no titi fa fi w'anim na fa bra na ɔmo bɛyɛ. Na me di afutuo yi ma awuraa Letitia yi mede ma Ghanafoɔ especially youth. Youth no, akwadaa sixteen years, seventeen years, eighteen years na wasra wasra ama no ato mogya, ɛnyɛ nku papa nso so. Wasra ama Coca Cola n'anim yɛ different, ne nan ase yɛ different, ne body yɛ different. Nipa baako pɛ, adɛn? Ɛdeɛn na yɛregye? Yɛseɛ wɔ nneɛma nyinaa ho kwan, ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn. Mehuiɛ a anka na duro nni baabia. Sɛ Rarity hyɛ no mu sɛ sɛ nnɛ sɛ sei na na nsuo bɛbɛba abɛgu n'anim ase a, anka wanyɛ no n'ahyɛaseɛ. Kɛbi anka nnɛ yi a wanya sika yi, anka ɔbɛtumi akɔhyɛ machine mu mpo ama yɛayi ne ho firi ne tiri so abɛsi ne nan ase. Nti wo a wohwɛ me, wo a woretie me, woyɛ young, sɛ worepɔ wo ho, mesrɛ wo, hwɛ wo ho, Kɔ baabi a yɛtɔn nku no na yɛnhwɛ wo kala na yɛmma wo deɛ ɛne wo kala no bɛgyeɛ. Na wo nso so ankɔyɛ sɛ mehuiɛ anka. Mehuiɛ anka duro ne baabiara. Na duro ne deɛ IGP afutuo a mede sie yi a mede rema wo yi, because kɔkɔɔfoɔ nyinaa, kɔkɔɔ a ɛnyɛ wɔn original no, ne nyinaa yɛ nɛnsoɔ bɛn. Enti mesrɛ wo a worehwɛ me, yɛn nyinaa yɛmfa Awuraa Letitia Maa Brown deɛ yi nyɛ afutusɛm mma yɛn ho. Da biara meka sɛ, IGP, mendɔ obi na mentaa obi. Ɛno nso nti na bere biara mema wo kwan sɛ deɛ woretwa sɛ wonim sɛ n'akyi akyea. Enti mede namba to aseɛ ma wo sɛ wo nso wobɛtumi afrɛ na nso woakyerɛ w'adwene. IGP, like I said, w'anigyie na ɛhia me. Ɛnnɛ, mmerɛ no nti, aha na mede wo. ebesie. Sɛ biribi kyere w'adwene a, mma wo werɛ mfi. Sɛ wosɔskraibo Malis TV nso so a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛsɔskraibo IGP. Ɛnnɛ mmerɛ no, makra wo. Aha na mede wo besi. Bye bye.